Yo yo yo, what's up guys? Welcome back to my channel Nose Media TV. Can I first time make kuya pano please subscribe, comment, share, like.
Yeah, this is the message to Prophet Makandiwa. All right, the book of Peter, Peter anoti zviri kuparidzwa namukoma Paul hatichazvinzwisisa but chimuteererai. Not all things zvinoitika in other churches zvokunaka kupleaser, zvimwe zvokunaka kusakuitira zvakanaka but zvikasakuitira zvakanaka you kept quiet because the reason yandiri kudaro yes prophet makandiwa vakabuda vachiaccusa the man of god eh, prophet tb joshua achiti ah, kana munhu akatotaura kona kuti maybe pane zvakaitika maybe was rabed ko kana akazviita but eh, maspiritual laws anoti a senior must not try bcause zvinoitika ndezvekuti handiti moona kuti zvazvakaorit let me give example baba guti vaya moona tese pakaita mamiracles akaitwa nemaprofets achitanga like prophet makandiwa akaita ye three days pana akazvarwa ne three days we defended and it even baguti amuna mudzo pavakauya vachiti aiwa e, maprofets enyu ari kuya mazuva ano chichi baguti vakazama ku kuita as a father as a senior vachigamuchira munhu wese vachidii so maseniors wese ariko you argued kuti do the same chenemene kona ati ah but apa ka it's better uinde kuinbox noti kuti unoenda eh, kupersonal yemunhu saka izvo zviya even une zvauri kuona as a senior you are not allowed tase muchiona isusu vana profit madungwe tavo masini yeko zvino takuti twacho vari kuuyo manew pastors vari kusimuka e, even ukaona ri pakati pakatika its not the your right to pin point saka zvakaitwa nemuranda wamwari profit makandiwa aiwa hazvisizvo hazvitarisirwi from a senior e, prophet or what because ndiwe unofanirwa kumira as a shield to any criticism unotsvaka the best way to handle it but ukabuda wendi wakatocriticize ah, zvakazoti zvakazoti aiwa hazviitwi with a senior ndataura example yabaguti baguti vakakavha munhu wese maprofets ane pakamboita noise hysteric nezvimwe zvaitwa nemaprofets onyatsona kuti ah, maseeds isu onyatsona kuti vanhu vachisidiswa vanhu vachidii vanhu vachidii zvavanyatsona kuti ah, this is out of hand but baguti vakaramba vakanyarara semunhu mukuru kuti vanhu muparidzi because munhu anogona kuzotendeuka epricha yeye waunenge watsondora wa, wa, then zvozoitwa sei handiti zvinozobatwa kuti kana kuti hazvisizvo vemaaccusation ari ngopiwa tb joshua but asiwo wozviita sei so as a senior you need to have a wisdom to deal with those haufaniri kuwanikwa uchicriticiza zvavana president wenyika anda anoshanda nemunhu wese machechi ese chii auna anombonza president chechi yakati haiti because eh, the president works with all the churches works with nemunhu wese chero even nemunhu wekuopposition vanokavha munhu wese because is the office of a president so the office of a senior haibvumidzi to criticize any church ukaona kutocriticiza wafa kutobuda in the office of a senior because uri a role model kuti machechi mazhinji vanhu vazhinji ndisipe kana une mafollowers futi akawanda handiti stay away from criticism because one zvichakurera chechi yako two pachazo pacha ah, mwari manje zvakanakira kunozoita scandal chai chai kuchechi kwako vanhu vanozodzoka vokuti mangwana handiti saka do not sezvakaita ndiri kudzidzisa masini anhasi maprofeti vese ana profeti ubert angel ana profeti java ana profeti madungu ana profeti magaya i like the profeti magaya profeti magaya mazuva ano havatauri tauri zvavo muna rizii e eh, as a senior ndozvaunofanirwa kuita because you are there as pamusoro zvatopera saka zvekuzotionekwa mucriticism aiwa ufa kutoonekwa saka zvakutoitwa naprofet makandiwa i respect him is our senior but uh, let him act in the office of a senior let him not criticize anything let him try to build ndozvinongodiwa because the office ye haidi yekuti eh, zvinoitwa nevachiri kusimuka kuda zita kuti risimuke ndovana vachitsvakatsvaka maviewers nechii but profet makandiwa munhu ane mari profet makandiwa munhu ane ufollower saka there is no need to chero vanhu ukazviona kuti apaka keep quiet shut your mouth handiti e eh, wozviona zibeta uende kuinbox zibeta ungokomendo zvine wisdom kuti haa no one is perfect watopedza kana uchiona kuti maybe zvinhu zvakaitika but asi toti tibiyana zvakaita is a clean man why vakada kumuaccusa afa